Apwoyo lwak ducu ma gitye ka winyo wan i cawa man. Ageno ni wun pud wurii maber, kadi bed i kare mukene i kin gang kunnu pinye nongo tye ngaka ngaka ma pe wupore me kwo pa dano. Ci apwoyo bene pi jingo cwinywu pi peko mapat pat ma wun wutye ka nongone. Apwoyo bene pi jami mabeco ma wun wutye ka timone. Angeyo lok me pur kombedde kot tye ata ata, ento bed kede bed kit eno, dano omyero guyub jamigi ducu kita gitwero kwede, pien piny dong tye o ka lokke marac ma kare mukene kot bedo tye kot bedo pe, ci man nyuto ni anyim nongo pe tye maber pien kec twero bedo tye, ci omyero waterre wunu i yo ducu. me lweny i kom peko ki can mogo ma nongo twero bino woko i atura i komwa. Uh, tye nano abino kany ma lubbe ki lok ma obedo ka timme kare mukato ngec ma piny omo i Acholi kany tutwalle i ker kwaro Acholi ma en aye onongo ot mung dok ot madit pa wan Acholi i kit me tekwaro. Ci dong piny ka omoo ka ma ludito tye iye nyo ka ma ludito bedo iye, nongo twero kelo koyo ki lwak, twero kelo koyo ki lutino, weko lworo obed i cwiny dano. Ni man ka dong wigi gang, ludito aye kombedde dong gitye ka daa nyo gitye ka rette, wan lutino ko dong tin wadok kwene. Kelo bene akalakala i kom dano, i cwiny dano. Ni ka dong ludito ma wan wawarogi gin giloko lakodi lok ma gin gitye ka lokone, calo lok mogo ma kibedo ka lokone i redio i kare mukato i ngec, weko dano bitwero bedo ki akalakala ni ada wan mono kwowa watwero dyerone i cing ludito-ni eni, dok ludito-ni ada mono gin gitwero cung i komwa i lok ma mako kwowa ki ka ma wan wabedo iye. Ki bene lok ma obedo ka timme-ni rwenyo gen, pien gen nongo tye i kom ludito, gen tye i kom rwodi ma lubbe ki kit kabedogi ki rwom me ticgi ki kit ma tekwaro ki ki jami ma gin gitimo ma dano genogi ki lok mapol, dano genogi ki munggi, dano genogi ki pekogi, dano genogi ni gin giromo konyogi. ki lok mukene ma nongo tye ka nywene i kin dano macalo gin lurii tal. Ci an amito ni akwa kica ki bot wun lwak me Acholi ducu, pien an pira kena onongo pe amito ni kit gin mo ma winye ki coo coo nyo ma winye rac okatte ki nyiya onyo pi an ma rubo kin dano, pien wan aye otit pa kaka. Ento dong rac tutwal-li ka wan otit pa kaka, wan aye dok wacabo nying kaka. Pien onongo i kare mukato angec onongo wan wubedo ka timo jami mabeco pi lwak ma merowa, tutwalle calo lok me kelo kuc, ma en aye bene tyen lok acel madit ma oweko kiroco Ker me i Acweli. Ni wigi gang peke kita dong lweny tye idye kal, lutino dong gukwanyo lurung gin lweny icinggi gitye ka lweny kwede-ni. I kin jo mukene-ni mito kinong wigi gang wek gin olok ki lutino. Ce ada, wan rwodi kacel ki jo mukene-ni oducu ki wun lwak-ki waducu wan oribbe kacel ci oweko wakelo kuc. Kuc dong odwogo maber kadi bed ti peko mukene pud tye. Bene, jami mabeco ma watimo en aye ni me ripo dano wek dano obed acel. Tutwalle i Acholi kany ka wan olwonge ni wan Acholi. Angeyo ni Ker tye mapat pat mapol, kaka bene tye iye kany bene mapol, ento wabedo pud ki nying ni Acholi ma dano pe opokke, ma jami ma watiyo ki nying Acholi bene tye. Ribo dano-ni eni bene pe ogak i aculi kany, wan waribo aculi ki kaka mukene. Ee, labolle calo lango, wun wungeyo ni peko ma onongo tye botwa kany-nyi ocito bene wa i lango, ma omyero okel apokapoka ko i kin wan ki langi, kadi ki madi, kadi ki jo nam, ki alur, ki jo bunyoro, aa, ki jo aa, lugwara, ki kaka mukene, pien peko ma tye-ni nongo. Ogudo gin bene i kit yo mapat pat. Kare mukene lucat wil ma nongo gibino botwa kany kwo gurwenyo iye. Ci pi tic mabeco ma kit en-nu, onongo wan oribo bene acwili ki kaka mukene, ma oweko kit ibed dano lok i kom acwili ci kiloko ki piny piny ma dong peya tye ka maleng. Kit a yam onongo kilwongowa ni wan jo ma wadong cen tutwal, wan lukwiya piny. Ci, kombeddi ni jami mapol onongo tye ma pud myero atim pi lwak ma onongo daa ki jami ata ata pe mitte i kinwa. Man eni bedo calo dano ma bolo bwura i nge gwok ka ma nongo dano ogure iye. Marno dano ma cwinye pe tye maber pi dano, weko jami ma omyero kitimgi koni i wi dano cito ka wil nyo ce kicito ka dwoyo wi dano ki i iye. An angeyo ni dano kombeddi tutwalle i but piny me kit gum kany ki agago gitye ka deno can pi lok me koro me jo. Ma lok pa koro mujonge kadi bed-di dong wacwale bot gamente ma warwatte ki ladit lobo ki loko iye, ento aranyi pud tye ka medde. Kadi bed-di koni gamente tye ka tiyo ticgi, ento wan macalo lutela ki luloc me aculu myero pe waling iye. Oweko ceng ca wan olwongo kacokke i Kalongo ma wabedo ka loko lok me ngom ki lok pa koro mujong ki lok pa balalu pien man ene peko ma kombeddi tye kede bed-di ki buta tungcel. Mukene waneno wai tye ka konyo but pekowa. Ci peko pa koro mujong gin ma wan omoko en aye ni omyero pe wawek tic ki cing gamente keken ento omyero wan wacit wayiny ludito me koro mujong ka ma gin gitye iye, waketgi piny, watit cwer cwinywa botgi gin ma gin gitye ka timone. Kono lutino gilwiye alwiya, kono gin giyubbe macalo kaka ka gibino ka mony acwili, wan omyero waniang. Mukene ma wan omyero waket i nyimgi ene ni jami pa acwili kibalo madwong, dyangi kikwalo oko, ee, dano bene kineko. Omyero wanen yo me wero myero gin gucul kwo pa dano ma gin guneko ki jami mukene mabal. Angeyo koni dano wai ni man eni jami ma pe twero timme, ento jami ducu ka pe in itemo ci bene pe wot anyim bene pe timme. Ci man tye kin peko ma onu myero wan kombeddi wakemme kwede, ento pe daa bwolo bwolo, daa tino tino eh, pi jami mogo ma tere peke. Eh, jami mukene ma omyero nongo wan ocik wangwa iye ma pe kidwoko wiwa ene lok pa balal. Oweko ni aneno awaco ni kare mukene kiwaco ni jamine mogo bene tye ka konyo dano pien angeyo dano pa angom bot balalu, balalu pe oa ki tuggi kengi ento i kinwa kany dano mucimo igi yo tye ci mukene kipango igi ngom mukene kicato igi ngom. Mukene kit ma gudonyo kwede gin gingeyo. Ci wek wun wuniang peko pa balalo matek, an amito wun ko wuwiny wel balalo ki wel dyangi ma tye i acoli, ci dong wun wupim lokke ki i cwinyu. Me acel i amuru, balalo tye gen miya acel ki pyerabicel wiye abiro. ma miya acel ki pyera bicel bene abiro neni joni eni ki dye ki dyangi ma romo alip pyera wa aryo ki apar abiro i lamwo wanongo ni balalo gitye gin apar abicel dyangi ma gin gitye kwede tye miya aryo ki pyera abiro wiye abicel i gulu balalo gitye gin miya adek ki pyer aryo wiye abic. Wel dyangi ma gin gitye kwede tye alip apar abongwen ki miya abic. I nwoya, balalo gitye gin miya aryo ki pyer abicel wiye aboro. Wel dyangi ma tye kunnu tye alip apar adek, miya adek ki apar abic. I pa Dee, balalo gitye gin pyeraryo abiro.

ma giwinyo bene lok pa lutela, pien lok eni yam kibedo ka coko iye dano, lok me ngom ki jami mukene. I kabedo mukene kany tye kono lango West Nile ki kabedo mukene, meno dong an pe adonyo iye. Ci meno enoni ka wun wuribo meno peko ma tye i Acholi kany, ma wun wungeyo pekone mukene, ene ni ngom koni balle, cam pa dano ki balle, Ee, kit tekwaro mukene koni bino ka donyo, kit jo mukene timo aranyi ki jami mukene tye ka donyo. Wangeyo bene ni kitye ka balo litinowa matino, litino anyira ma kitye ka balo bene wa mon, wa mon ot. Ci enoni ducu weng medo can ma wan acudi watye iye, ma kare mukene dano pe neno, ento jami ma omyero kiti iye. Ma bene kacokke acel ma wan obedo iye i kalongo-ni, wamoko bene ni Balalo-ni eni gitye ki luditogi ma polle jo ma tye i Acholi kany-nyi nongo gin pe wigi lim ma gin gitye kwede-ni. Omyero wanong yo me rwatte ki luditogi wek kong waniang kit ma gin gubino kwede kany kadi wange ni guwilo ngom awila nyo gupar apar ento wanong ngec matut i iye. Wek ka wan onongo ngec matut eni, wan ocak lok kwedgi. Angeyo ni cik ma ladit lobo kati kwede tye. Wek wan onen kit aciki enoni, wan oromo tic kwede i kom balelu bene. Ci enoni bimitone ni kio ka ma balelu-ni gin gitye iye wek kinen kit ma gin gitye ka bedo kwede, angagi ma gin gitye ka bedo kwedgi, ka weke kikati ki mok matir macalo wan acoli. Aa, lok me ngom, atamo. I kin jami ma an aloko i kwona ma dong dwong loyo en aye lok me ngom, ma an abedo ka waco ki Acweli ni ogwokke lok me ngom tye. Ogwokke lok me mayo ngom tye. Ogwokke cato ngom tye. Ogwokke ngomwa ni eni en aye ngom maber mada ma wang dano tye iye. Watemo katti bene ki cik mogo ento pe otwero. Kwonna wan ongeyo ni ngom me i Acweli kiloyo i kit me tekwaro-ni. dano gumedo kak mere iye ata wa i cik mo me tekwaro bene peke. Ci kare mukene bene nongo pi goro pa wan ma mito wanenu yo matir kit ma weko wan wucung kwede. Pien en na wan oloko ni enni pe dong myero wanenu wan ma watye gumedo ki lutinowa ni keken ento dong wacako neno lok ki yub ma mako ki kwayi wa ma gin diki maka gibino i anyim kwica. Lok mukene madit ma tye ma on omyero en ewan obed ka rette iye nyo ka laro timone, ento pe lok mogo ma miyo miyo ena kitye ka timme kwede ki ikwaroni, ene peko pa jowa ma gitye i boda ki Sudan ka en. Jo ma gitye ocakke pa labek ocito kwede agoro, lukung, mac ope igi. Pekone bene rom aroma ki peko pa kor mojong. Mar anongo lok ni kitye ka neko dano. Jo ma loka tung kuca gitye gibino gidonyo eka i Acholi kany ma ka in dong kinongi myero kineki ma oweko dano pe puro pur ci pe tye ngati mo ma tye ki twero me neko dano mo kit ma iye mito. Ci man eni jami mukene mumyero wan okemme kwede i lok ma tye i kombeddi-ni eni. Ma an amito wacone bene o kombeddi ni, Ker ma gin gitye ka bedo ma an awaco-ni en, calo pa Labek ka ma kombeddi Dennis Akaka en aye pud tye ka gwoko ker kunnu, i bino i Lukung, angeyo Rwot dong oto, lagwok ker bene tye kenyo, ki i Agoro orwodi adek ma gitye kunnu-ni, ki kabedo mukene-ni, an amito gin gunong kare wek wan obed kwedgi piny pi lok man pa jo man ma gitye ka buyo danowa, ma gikwalo bene wa lee, gibuyo dano ki yo mukene-ni. Wek wabed piny, pien ki loka tung kuca an angeyo ni kaka Acholi bene tye i Cudan kunnu. Ma yam i kare ma piny rac, wan ocito wa magwi. ma wabedo ka lubo kor lutinowa kunnu. Ci wek wanongo yo kacel ki gamente ma botwa kany me te dero ki gamente madit ki gamente ma botgi kunnu wek kibed piny wek kinen yo me cango peko-ni eni. Pien wan pe wabiye nyo an pe abiye ni kibed ka ono acwili kun nongo wan otye Ento nongo gin ma wan otimo bedo wai tuko pa lutino i kweyo ni kitye ka rette, kitye ka laro gin mo moni ma nongo konye pe. Ci an amito wacone ni gin ma rwodi moni gin nyigi abiro moni gukatti kwede ki gin ma gitye ka timone kombeddi pe obedo gin maber pien ni onongo myero pe guter kadi ka onongo bal pe kita gin gitye ka kita gin gitye ka terone kwede ni. Ma onongo gin gimiti giruk cwiny lwak koko ki lok mapol ata mapol lok ma i iye ka in icito ka ngiyone inongo ni lok ma onongo bene omyero pe okel lok ma kiloko ka maleng kita ki bedo ka yaro ne i radio. Man eni kit ma awaco kwede con pe okelo lewic i kom an nyo i kom Rwidi keken ento i kom wan acwali ducu. Ma kun nongo jo mukene geno wan ni wan acwili, wan lumung mada, wan jo ma cwinywa tek mada, wan jo ma wamarre mada. Ento kombeddi kineno ni ludito ene dong katti ki lok i kom luwotgi, lok mogo ma tere pe ma pe giromo cung i iye. Man pe te lokke ni bal pe timme. Bal timme ka mo keken ka ma dano tye iye, bal wang otimme. Ento yo maber ma onongo wan onyuto bot lwakwa weng ni bal ka tye kibedo piny, kiporo lok, kiriyo tal aa, ka kicobo lok moni ma tye ni eni. Ci aa, lok enoni ceng ca wan obedo iye ka cokke ma rwodi ma acwele gubedo piny, ma gumoko lok ma gin dong guloko iye tamgi ka ma tye iye, ma en tam pa rwodi-ni eno-ni, en aye wan wubilubogi dok wan wubitiyo kwede. Ah, jo mukene ma dong pud gutang ma gitye ka mito lok macalo ginyuto ni gin lokgi lok ada-ni, omyero gin gudwog cen i kin lwak, pien acolli-ni tye acel keken pi wan weng, ma omyero wan wunenu yo maber kit me gwokone. wek bene wan wapyem ki kaka mukene ma gitye i lobo Uganda kany-nyi ki kit timo jami mukene ma omyero watim ducu. Ka ineno ki kit peko can ma dano tye iye i kin gang kombeddi eni, ma nyutti gin atye ka timme-ni eni bedo iye wan watye ka myelo lwak me Acholi macalo wapwoyo peko ma tye i komgi-ni. Ento ki bot an Rwot Acana, pe abedo i kin dano ma kit en-nu. Man oweko woro ma kiketo i kom Rwodi koni bedo ka rweny, pien Rwodi en aye gin lukan mung. Dero mung pa Acweli onongo bedo bot Rwodi, kit ma kombeddi wan okano mung madwong i kare ma wan obedo ka wot i te lum. Peko pa dano ma giringo gibino kwedgi botwa ma wan oloko iye ma watyeko, wakano bedo mung. Ma ono lok ducu ma acweli nongo gimito kati kwede nyo gimito timone, derone en aye bot Rwot nyo i gang kal pa Rwot. Ci ah, lweny ma ocakke kong dong alwong i lweny, pe pi gin ma dano oloko neno enoni ni pi ngom moni ma pe bene o eka acel nyo nucu eka bene pe o-ni, Ngom eno ni kit ma kinongo kwede tye, pe tye nino mo ma ni ki kwaro cwod obedo piny ka kimoko ni kinong kit gino mo macalo ngom. Macalo yam odi pa rwodi ni pe tye kacokke mo ma rwod obedo, ento obedo neno pa an ni dano myero odok gang, ka dong dano dok gang ki peny ma kipenya kwede nongo lutela gitye i kin gang kunu wek dano odok oko gang. Ci oweko kiyubo odi pa rwodi kita kiyubo kwede kadi ka kirarac kadi ka obedo nining. Olo kiyubo pe onongo dano obedo iye piny, ento an macalo latela nyo dano madit, aneno ni pire tek ni omyero obed kit eno. Ci ngom kit ma kinongo kwede wun wungeyo, ka calo ngom pa gamente wun wungeyo maber. Dok lok me ngom-mi eni, an pe aketo macalo mung nyo ni abedo ka temo tic kwede ali ali, ento dano ma gubedo ka tic kwede ali ali en aye dano ma kome onongo gulokke ka moro koko. Pien odi ma tye i ngomme enoni kibedo ka pangogi ma centene kibedo ka gamone pe angeyo kono pi mwaka adi, ma centene pe tye ka mo ma kinyuto ni kicoyo iye ki kwaro acwali kuca ni kitye ka gamo cente ki iye. Ma watin wa i cawa-ni, dano tye i odi kunnu. Ento an pe akatti ki lweny nyo ki lok mo marac i kom ngate mo, pien anongo ni ka dong dano otimo bal kit eno myero anong yo mo maber, mamwol ma kiromo cimo kwede ki bal. aa pi lok me ngomme enoni. Ento lokke eni dong kimedo kombeddi ni tic carac, eh, kor acar tic, eh, kor an amwol, eh, pe atwako gamente, eh, myero kico cik me ker kwaro. Man eni dong medde dong an akewai

Lok me Juba nene ocakke ma an aye acito i Kenya ma an arwatte ki John Garang ki Riek Machar i Naivasha i mwaka alip aryo ki angwen. En oweko lok obedo itye i Juba-ni. Ci bed pud aloko pire tinne an aye acito. Pe tye ngat mo ma wan owoto kwede. Awoto ki latin agaga acel ma en aye oyabba yo ma en bedo i America. Ci kono yam an lamiti onongo kono an abedo ka goyo kora ni an aye akelo kuc, an aye aweko lok tye i Juba. Ci dong kombeddi lok mukene ma tye ma kitye ka tic kwede ma joni en ma gitye ka wot i kin piny omyero gutim kica kacweli ni pien lumiti mukene tye ka tic kwedgi. Gin bene pigi kengi gitye ki mitigi ma gin gimito ni gicob ki lok me kelo kwokokwoku-ni eni. Pien ka ineno gin jo ma gitye i wi kaka ni enoni, inongo ni lok tye, inongo ni mukene onongo myero pe kiwii obed rwot, ento nongo kit ma en odiyo kwede nongo tye. Pien mukene i kingi jok, man ma anywala ma Acholi eni tye. Ento wun wungeyo bene ni i Acholi jok pe kiwiro bedo rwot, ento kombeddi gin gitye i kin jo ma gitye ka kelo ayela ni gin rwodi. I kine i kom bedo bene, i nongo ni ker ma lar alara myero bedo tye iye nyo lara tye iye kombeddi ni, en aye gin jo ne gitye kombeddi ka wot me kelo ayela. I kine akenyo i nongo ni jo ma piny oloyo gi ki ka ma yam gin go wai giringo gicito iye ite okono ma dong gudwogo paco kombeddi ma bene wa otogo gi mo pe gang kany ento kombeddi dong ki ile i rwom me Rwot i nongo ni kit gin jo ma kit eno en aye gitye ka kelo ayela kombeddi Ci ki gum marac ni bwoloni eni dong opoto oko kombeddi i kom Ker kikome me acwili. Ento an atye ki gen ni lokke eni ducu bitum ka wan otyeko lok me lweny ma nongo tye i lobo acwili kany ki lok keken, ci an angeyo ni lokke eni bene bitum. Ento lok madit ma wun omyero wunge ene ni lok pa acwili, lok me ngom pa acwili ma kombeddi en aye bene gitye ka tic gimiyo cente ma jone eni giwoto kwede, ma jone eni bene gitye ka wilo ki rwodi mukene woko wek odok tung botgi. En aye ngom ma nongo dano yam pe gingeyo piigi i tim dwar ma odong ma polle tye tung malo kany, ngom macalo i lapono, ngom macalo i mac ope, ngom ma tye i agoro, ngom ma tye i palabek, ngom ma tye lukung. Ma yam con an awecciwu ni an aguro orwedi ma a ki i kabedoni eni, ma ngom kibedo ka pimone ki dege. Ento wun wuneno jo mukene tye ka wot i kin gang lapingo apinga ma bene pe gingut, pien ni dong gucamo but cente mukene woko, dok kombeddi pud gitye ka medde me nongo ngomme egoni. An awaco ni ngom ma kit enno onongo myero ka yam tye kinong yo ma kicoo oko. Kicoko i nying kaka ni enoni nyo kidotge ki kwaro acwel i kome wek gonyo cocce enoni obed tek. Wek ingomme enoni ka ngat a mito tic kwede obin bot lwak ma i kabedoni enoni kiwinye kun nongo kimini gi bene tam yo maber ma kiromo tic kwede ki ngom wek okony lwak. Ka wan okoko can kombeddi ma wan oneno canne ki wangwa-ni bene ci watye ki ngom bene, omyero wagwoki ngom dok bene wati kwede. Ci en jami-ni ego-ni, wan jo mukene, lok ma ni kimi ngo moko mere akaka raa kumeno-ni, onongo pe wamito neno. Ci en gin jo-ni ego-ni kitye ka tic kwedgi kombeddi. Ma wun wulub korogi mot mot. Man pe lok me pido, man pe lok me balo nying, man pe lok ni wek iwacce an lok amit. Peke. Wun wubilubo korogi, mukene wun dong wungeyo bene ee, tye ma gen gitye kunu. Ki dong ikine bene ee, mapat ki lok me ngom eni, ee, ma lok me ngom eni tye, tye cakke ki malo bino wa piny, lumitine gitye ma wun wungeyo, mogo tye i gamente, mogo tye pigi kengi, ee, mogo lutinowa ma gitye gang kany ma gitye i gamente, ento gilwor ni koni ka gin gikati ki loki ci kigwegi o ki i gamente, ci meno wan jo mukene-ni wabinongo kare me lok kwedgi mot mot. Ki dong jo mukene mere tye ma gimito yweka, ee, gutiyo cente, gitye ki cente kombeddi, ee, gino mo mukene ma gin gineno calo peko pe, peko pa luwotgi ma tye ni en nyo peko pa lwak ma tye ni be gin pe gineno, ento dong gimito yweka kombeddi. Man jo ma bene gitye ka keto cente ki bot jo ni eni. Dong be ka oneno jo ni eni, ci onongo ni wadi keken aye gitye ka yelo dano ni eni. Pien inongo ni ngati moni cwale kiyo ngati moni, ma gitye ka tic kacel. Ee, ngate moni omaro ngate moni, en aye ma gitye ka tic kacel. Ngate moni nero ngate moni, en aye ma gitye ka tic kacel. Ci ginnene mere tye kumeno, ee, ki dong lok mukene ma gitye ka kelone. Ci lok man me lwenye kene eni bene pe gin manyen. Ee, ka ludito madongo nyo ma gutegi ma gitye, ci gingeyo ni lok me ker, ee, lweny a ocakke iye. ma gitamo ni Ker nongo ocung matek ci omyero kipok kit eno wek loyo dano obed yot nyo wek tiyo jami ma kit eno obed yot. Arab ki British yam gutiyo lakodi tic a kit eno ma rwot awicgi kimakogi kiketogi i buc kirubo kin rwodi mukene ma gubedo ka lweny i kingi kengi wek kimako pii kicit kwede. Meno ducu wek diro me poko kin dano oweko en ma tye kombedini ki tamone bene kipok kinwa woko, wek miti moni pa jo moni-ni eni ocobbe. Meno labol acel. Labol mukene ni, Gamentewa me Uganda-ni eni bene oyelo lutela me tekwaro i kare mukato ngec, ma oo wa i joko tic pa lutela me tekwaro. Ka dok gamente bene acel do aye me Uganda-ni kombedo odwoko dok bene tic pa lutela me tekwaro. Ci omyero ka waloko lok mogo ka jami mogo timme kite eni, omyero kong wabayi obwone ocit malac me temo neno kit gin ango ma tye ka timme. Pienne ka waketo wiwa kodi mere ni aa rwot acalo adegi aloka aloka o kombe ker ko gilei aleya ko kit gin ango kun jami ma yam pe timme i acwali ci an bene aye nyo wun bene wuye nongo pe tye kakare. Ci An ma kiwiro an, myero kinge ni kiwiro an i kare ma piny rac atika tika, ma onongo can tye, lweny tye, ki jami mukene. Ento kit ma nene awaco kwede ni, onongo bene an i kin rwodine an na atida loyo. Ineno? Ci gin oweko gin rwodi gubedo piny guneno kit ma tekwarogi waye latinni eni, en aye dong bedo lawiwa ni tyen lokke bene tye. Ma pe abiye ni jo mogo ki mitigi gubin mere i te nino ni eni, ni me gonyo en mok pa ludito nican. Ka onongo yam rwot Latiet gitye, rwot Justo Obita gitye, ee, rwot Odaki gitye, ee, ki rwodi madongo ma kombeddi dong gurwenyo gitye, nongo kono gin gukati ka tito lok. Ento man komedo rwodi ma gutegi ma yam gin aye guketo cik nyo guneno cik ki kit ma tekwaro matir oweko wan otye kun medo polgi dong orwenyo. Ka ngat a tye ki kare ocit bot Rwot pa Ibona, Rwot Reimondo Torac, kun medo dong goro pe o i kin dano, ento oketo wode tye i kombeddi ma en etye ka tic. Gin gitye ki lok mo cwiny, gin gingeyo pingo jami onongo kiwaco ni obed kite eni. Ineno? Ci, ee, jo ma waco ni kok kwiri pe, kok gin pe-ni, tela me tekwaro pe ni kitelo ki gero keken. Ento myero kinge ni mwolo bene rom aroma ki gero, pien ni mwolo mukene ma timo jami ma kwiri bene romo kelo alokaloka maber. Ci omyero wan onge ni Tic ma Ker Kwaro Acholi Odilo otiyo, Oilo nying Ker Kwaro Oilo nying Acholi malo bene i kit me cobo kuku kuku ma komedi dano tye ka kwanone, dano tye ka nongo waraga me kwan mapol ata. Tic ma wan otiyo me oilo nying Acholi kombedde en aye calo lok me Odi pa Rwodi-ni. Ineno, Kumbedo odoko lok me wibye me Uganda kulu. Kun an awano i Acholi kany i kine mukene, jo mukene onongo dok i Karca gitye ka kokke, Oh, odwaro canagi kiwilo oko. Eeh, pingo kibitye ka miyo jami me gedo ki rwodi me Acholi? Pingo pe kimiyo ki jo mukene? Ci dong ka ipenyo ni jami ma jo mukene gitino gunongo-ni, ni kong gulwongo iye nying wan Acholi ni wan bene kiminiwa? Kece, Lubo lutinowu ma gitye i gamente ka gikwiri ngo ma gin gitamo ni omyero gin gikel gang. Ci wuweko kun bedo calo i lango kitye ka yubo odi ma gibolo ni kei acwili kitimo botwa kono. I bucoga kun bedo wun jo ma wukwano karatac, wuneno news ki i television ki men ma acoya gini, wun wuneno ot me gang kal ma kiyubo kunnu? Ento i kare ma kilwongo wan ma wacito ka wiro Rwot eni ma kwon onongo lara tye i kingi ni, dano ma onongo tye Cipika me Paliamen me Uganda en kikome owaco bot ladit lobo ni, Iyubo ot ki acwili, ci wan kono, wan omito bene iyubbiwa gang kalwa. Ci pien kunnu dog dano tye acel wuneno gin ma kitimo kunnu. Kany wan kong dano, ngat man tamo ni gin wutye ka timme-ni rac, omyero pe kitim, oweko odi botwa kany kiyubo kit ma gitye kwede-ni. Ci ka onongo bene nongo wabedo ki dog acel, kare bene pud tye wek gang kal obed gang kal kikome. Wungeyo bene ni wan wutiyo ki lumemba ma me palamen, watiyo ki ludito dini, Ma watiyo tic mapol ma okato wa woko i lobo mukene. Warwatte ki gamente ma lobo mapat pat kop me America gi kop me Canada gi kop me kwene gi me neno ne ni Acholi peko me iye ni ogik. Me tito gin ma nongo gamente pe romo titone ki jo ma woko, oweko olo alokaloka obedo tye, oweko dul ma kilwongo ICC gi ni gucaro macgi i Uganda kany me neno bal ango ma tye ka timme. Kede bed wan jo mukene ni watye ki gong cwiny pwodi nyo watye ki akalakala ni ICC pe otiyo i kom gamente, otiyo dok i kom lutinowa ma i lumi keken, kun bal otimme ryoryo. ma gamente bene otimo bal madongo, ma en bal ma gamente otimogi madongo ni ceng ca an ka awaco kaka moni ni omyero onongo ka wan acweli dog watye acel kibed piny wek kinen bal ango mutimme wek kiket gamente i lyeto gamente onen yo kit me culo ne kombeddi lok me dyangi pa acweli ki jami mukene ma oballe gamente ywayo tyene aye aywaya manaka yam pien ni wan acweli wamaro dito. Ka ngato mono cako gino moni, kimito wegine obed tye mapol, wacako larone, waweko gin eni pe tum wa tyen pudine. Ci dong, aa, kit ma ne nen, aa, an awaco kwede, An pe atye pi lweny, an atye pi kuc, an atye pi ribbe, an atye pi beyo bedo, an atye Kit ma yam abolo kwede ni, an atero dingea wek acwali oiti kwede guo kwede ka ma gin gimito. Acwali aye pe tye ka mito tic kweda matir atir, ci meno eno ni an bene pe akok. Kare mukene kita ni nen awaco, wan i dul acel-li eni twoni mito bedo tye mapol ma ka wun wuwinyo ki lok ma tye ka timme i kombeddi-ni, kit ma jo mukene gigamo kwede. gimito ni gigam ma kot nongo gilano dano. Ineno? Ci wun dano ka wubedo ka lano lutelowu nyo lano luditowu, myero wunge ni romma nongo tye ka lanne kekenu. Pien ki woko kuca kineno luditowu-ni. Ma rom aroma ni, ka i kin bunga yat mabor loyo en aye wiye nen ki i kin bunga. Ci ka wun wubedo ka lano luditowu ki lok ata ata, Ci omyero inge ni, pe gik i komgi, ento o wa piny wa botwu ka ma nongo wun wuo ka wot iye. Pien i kaka mukene ni giwore mada, dok giworo luditogi bene, kono en ladit me tic ma i gamente, kono me dini, kono me wibye, kono me tekwaro, kono ma nining, giworo mada, ma lok komgi pe kiloko atata. Ci kombeddi wun wuneno kit ma lok me Ker kwaro acwele kiyaro kwede labongo kica labongo parone ma jo mukene giloko macalo iwaci gin pa acwele. Kun wan wawaco ni lok pa Ker lok pa rwodi, man lok ma kiloko ki i ot. Ento jo mukene gunongo ni ber i igi tutwal me pyeko woko me cito ka lok ki woko. Ci ka oberre, ka ocarone, ka omiyone, wun aye wunen ci wuket ka ma bene lok eno-ni. epore iye ki jone ma gitimo jami ma kit eno. I ker kwaro pien wan watiyo ki lwak onongo watye ki dog tic mapat pat ma tye me konyo dano tutwalle me cubo koko koko. I te ker acel acel dok wa i ker kwaro acweli wan watye ki jo ma riyo ta ma en aye ka koko nyo koko koko tye Jwi gin gitiyo ticce enoni ka i lok me ot, ka i lok me pa dano, ka i lok me kuku kuku joni enoni gitye. Ci ki kwaro bene tye kit eno. Ma lacen lacen onongo kombeddi-ni eni, i dwe me abongwen i mwaka mukato-ni ki kitgum kany, an amoko dul mukene manyen. ma onongo ticgi tye nongo me doro ker kwaracwili ma nongo dong aweko pol jami oko botgi ni gin aye dong gunen cik ma tye i ker kwaro ma mito aloka myero gin gunen kit ma kiloko kwede gin aye gucung ka wanga me cito i kacokke ee ki yub mukene ee gin aye bene gunen ni ker kwaracwili dong gumedo ki roco wek orwatte ki kwo ma kom kare-ni. ma man tye waraga ma an acoyo botgi me dog tic kit ma an awaco kwede. Co-nu dok pe tye ka mo ma omyero ngati mo oring ki lok mo atata, pien jami-ni eni weng nongo wan watye kwede. Ma miti marac ki jami mukene en aye omyero wange ni tye mere i kom jo mukene, pien aye ka dog tic keken dok kit ma wan watiyo kwede tye. Ka dong jami pe tye ka wot maber kono? Ka jami pe tye ka wot maber, ci dano bedo piny i kingi, ci olo. Bene, ongonne nyo labolle bedo tye ni, Wan otemo gin eni, kaka eni, oloyowa. Watemo ki i ot, oloyowa. Akwekwee ma dok man oromo kato iye kong. Ci bene, labol nyo caden bedo tye ni, ma oloyo dano ki i ot, ci kikato kwede nyo gwok bot ludito dini, nyo kikato kwede bot ludito kaka mukene, nyo kikato kwede bot gamente me tedero, nyo kaka mo keken ma kinongo ni gin giromo tic dok giromo tyeko lokke enoni. Ci man mwaya ni eni bedo mere calo kot oro, poto mere ni pwa kumeno ata, ci dong weko watye ka ma watye iye enoni. Omyero kinge ni wan pe calo ker mukene-ni. Ker mukene-ni olo gicoko mucoro nyo gicoko cente ki bot danogi. Wan aye aculi kany pe watye ka coko cente ki bot dano, ento onongo meno gin mumyero onongo otimme ka onongo wan omito bene dongo, wamito bene ni pacowa bene obed ma myero. Ci, ka wan onongo cente ki i ker kwaro aculi, cente-ni eno-ni pe kigwoko i ot nyo pe kigwoko i opic ento cito i bank. Ka ocito i bank, jo ma keto cinggi me gamo cente bene tye, ma tic me ker kwaro oko pol leko weng kit ma kitiyo kwede. Praim Minista en aye tiyo jamine. En aye ngeyo ngo ma en etimo ki cene ki lutic ma gin gitye. Dok cente ma kitiyo kwede, kitiyo kwede ma lubbe ki miti pa jo ma miyo cente. Pe ni ka cente oo ci dong in itiyo mere kwede kit a in imito. Ci oweko Rwot pe latic pa ngat mo, ma in itwero penyo kor ticce ni, 'Rwot, an amito in ititta gin ango? In itimo o ko cente moni obino. Rwot pe latic pa ngate mo. Ineno? Wan wadoro wi dano. En gin oweko wan oketo Praim Minista i te ker-ni eniko weng. Wan watye ki Praim Minista weko-ni weng, ma gin gin aye gidoro lok me ticwa mukene-ni. Pien in Rwot, in dano ma awora, in dano ma in omyero lok dugi okatti lacen, dok cokcok ma agikki ma nongo in imiyo tam. Jami ma nongo dong ongayi dano gitamo ni in Rwot olo iromo cung iye dok iromo tic iye. Ci Rwot moni ma nongo en mitte ipeny mere lawote macalo en ecoyo lawote me ticce-ni, en kono onyut cik ango ma en eketo ki lawote-ni ni wek oti ticce-ni. Onyo en kong onyut cik ma lutuggi ocoyo bote ni in wa keto in rwot tyen en, cit iti tic ma kit man kit man dwok lokke botwa. Nyo wan otingo cente ma kit man wa miyo boti ni in iti kwede kit man kit man me dwok ticce kor ticce botwa. Ci gin ma dong tye ka timme kombeddi ni ene ni kitye ka dwoyo ker me dok i lok me wibye. Ma nyutti i Acoli kany ka wan oye jami ma kit eno do obedo ka timme. Ma nyutti, lutek dong bibedo pe i Acholi pien wun wungeyo lok me wibye, jami ma kilaro alara, ma lokke iye pol mere ata. Ci an pe amito ni lok me Ker kiketo iye lok me wibye, lok me wibye. Lok me wibye wan wungeyo kit ma watiyo kwede, wan wungeyo kit ma wacwalo kwede lokwa me wibye ma kitero mot bene ki diro ki woro, dok wang watte bene tye ka ma kidonyo iye. En aye oweko pe owinyo dwana ni an kono akato ka lok i kom luwibye, kor lok mo, kor tim ma gin gitimo ata. Ento an angeyo ni ka lok moni tye, angeyo nga ma myero alok kwede. Pe te lokone pe aloko, pe te lokone pe acoko jo ma gitye i wibye ki jami maraco ma gin gitimo kare mukene-ni. Tye ci ker kidoro lokke ki tekwaro. Kidoro Ker ki tekwaro. Ma dano omyero onge maber ni tekwarowa me acwili waco ni ngo i lok kom Ker. Ka in pe ingeyo, pe bene ikok i kom ngate mo, nongo in aye pe imyero ingeyone. Ci omyero in inge ni tekwaro en aye doro lok me Ker. Ci komedo kimito nyweno ki lok mukene mapol ni pien dano dong okwano, ka dong dano ngeyo piny, komiti dano pa tye nining? Kadi bed kit eno, Pe kitero bene i aruya nyo oyotoyot kit ma jo mukene tye ka terone kwede. Ci kit ma nene ni awaco kwede, lwodi dong guloko gubedo piny i kacokke guneno lok ducu ma okatti, guneno lok me ngom, guneno lok me ker, guneno lok me lawi rwodi, gukette ki dwangi ma dwangi-ni dong eno. Pe dong lokke, kadi ngat adiki ma ka cito i wil Rwot moni-ni, dwone dong odong i lok ma kiloko, ma en aye dwan matir ma kit a yam bene, ma wan ocako ki ker, onongo dwanne tye kit en. Ci ngati mo mere pe twero a ki ka mo ci twero kati ni, Aa, en dong erwot dong, kadi ka en ebwoyo i lugangi macalo ngo, Ineno? Itwero bedo mere kwede ki tung gangwu kunnu, ci nongo myero bene inge ni nongo ikwalle kwede akwala. Pien angeyo ni ludito ma gingeyo piny ni kit tic ma kit eno kelo peko i dog ganggi, nongo gitye ma pe gimito. Ci, cik me camo ker bene tye, Anga ma bedo rwot? Dok rwot bene ka kiwiro i dog kaka moni, pien ker-ni eni kwonge ki to-ya. Ento ineno dano Pe gingeyo dano cere megi ata-ni. Oweko en i kin jo mukene-ni ba, jo okene kiwayo ni kiwirogi ba, ento wine wan pe owinyo. Ker ni eni mukene weng girweyo dano wiro Rwot ma kuman tye i nino ma kuman, calo labolle pud pe okato dwe mabor an abedo i agoro ka ma kiwiro iye Rwot, ma dano opong mada, ento pa jo okene kombene ma kombene gin gitye i kel ayela kiwayo kiwirogi. Ento pe iwinyo ka mo ba ni kiwirogi. Ma nyutti nongo gubedo ki ot ci gicito mere giporo dene ki wek dong wakato ni kiwiro kun nongo pe kiwiro. Ento ineno gin wigi tek dok okato ma gitimo jami mukene-ni ma pe opore ki kit me tekwaro me Acholi. Pien Rwot in ka kiwirigi mo omyero dong in ibed dong ni rim ma komi okwe ma ineno ni in laker. Ci oweko an bene awaco kombeddi ni, Rwodi mukene gitye mere gin Gilwongo mene Rwot, calo jo moni eni gitye ka bed ki kero akeka-ni. Ento ker pe i komgi, gin pe gin luker, pien kit me wirogi ki kit ma gin gucamo ki ker, ee, ki kit ma kit ma giwirogi kwede tutwalle i wek gucam ker, pe gitimo i yo matir, oweko neno gin gibedo ka pape mere, ee, ata kit eno. Ci cik tye, cik tye ma kilubo kore ki kore ki kore ki kore.

ma ka gicito gikwedo i mot inongo ni jo ma guwire woko nongo giwaco ni giwire kun nongo dano ma kiwiro tye-ni nongo guwilo awila nyo nongo gitiyo ki dano ma nongo pe en lawii kikome. An awinyo kaka moni dano ma lawii kikome okwerowa en pe romo wiro wii kiryo ento gicito gitiyo ki mine mukene ma kiweko en bene tye ki laa pien gin aye gia ki i ot wii-ni ci kiketo moo i kome Moni enoni pe tiyo, moni enoni pe romo weko in ibedo laker. In iromo lwonge mere ni in i rwot, ento nongo pe in laker. Ci kit jo ma kit en-nu gitye ma gin aye tye ka yelo wi dano kun bedeni eni, aa, kit ma awaco kwede, cik tye, meno enoni kwonge ki to. ci pe gikwonge ki to ki ryo, dok lar me ker pe kimiyo ki ryo, ka dong emiyo ki cel do tum. Bedo wai lok moni me Baibul ma onongo ladit moni ni myero omi lar ki latinne ma nongo winyo lok doge. Kare ma latinne ma kite rac oniang, ocito oruko lar romo woko i bade ci obino ka nget wonne, wonne ni owayo to, Ma wonne dong obino bongo tamo ni man en latinne ma en omyero imi ite laa, ma en latin ma lawiny-nyi. Ci ogoyo laa, omiyo i kom latin ma nongo en timo bal ma nongo myero opo nongo laa-ni. Ci obiwinyo kicoyo i Baibul-li dok ladit-ti dok omiyo laa mukene. Ba latinne kikome-ni dong obino ma nongo en omyero omi ite laa-ni. Dong wupar kok mere ada akoka ni, Laa dong an amiyo, ci dong atimo gin mo moni mere mukene dong mere me kweyo cwiny latinne ca. Meno gin ma kilwongo ni laa ni dano myero obed kit eno, ento pe ngwaro lok mogo kit ma jo okene tye ka ngwarone, niya, An bene a Rwot, akwanyo ngati moni oko, omedde dong an aye a Rwot. Pe bedo kit eno. Ci kit ma Rwot bene bedo kwede tye. Ma ka i kaka matir ma ocwiny ka ma kiwiro iye Rwot-ti, nongo yam ludito bene otito ire ni, 'In Rwot pe itimo gin na kuman, in Rwot pe itimo gin na kuman. Pien an abedo ka wacca wa, in Rwot in keni, lebi tingo peko i kom kaka kulu ka in pe igwokke, ci in Rwot lebi acel-li keken tingo lok madit i kom kaka. Man jo mukene pe ngeyo, oweko lebgi bed i kweng kweng kweng kweng kweng kweng kweng ka yat. Ka pe jo mukene ciro acira, onongo bedo marac, nyo ka pe jo mukene luker ki kome, onongo jami mukene bedo marac. Ento meno ducu weng keto aculi. Ka aculi ket, myero pe oket i tim ming nyo tim pa labwol nyo tim pa laming mo. Omyero oketi kit jami madi. Ma ka wamedde ki lakodi kwo ento atye ka wire i kom bedone, ci anene i anyim bene ni acwili dok kingi dok obipokke woko doki, ka dok mot mot mot mot mot doki, peko mo dok obipoto i kom acwili dok matek ka gwok dok en aye dok bidwoko acwili kacel. Ento wan jo mukene ma pe wamito ni nyingwa odong pi jami maraco i kare ma wan watye i tela nyo i loc,

Weko kit me gwoko ker kumene tye ka loyogi, pien wun lwak bene ngat mo ma dyere pe, kwonna i dog otti egi nio nyo i dog kakani egi nio weng watye olo ki latin mo acel nyo aryo. Ma nongo tye maber ba? Ma nongo tye maber me reko atika atika atika atika atika, ento pe inongo kare mo ni latin okwanyo karene mo me waye, Tin an amito gwoko Rwot. Tin an amito ali wa i tyen Rwot. Tin an amito umo Rwot wek koyo pe oneke. Tin an amito ni wot pa Rwot obed ma miyo. Tin an amito ni Rwot pe dong ngat oken-ni oting, Rwot onong gin wotte ma woto kwede. Tin an amito jwero gang kal pa Rwot. Tin an amito miyo kit kony mo keken ki Rwot. En oneno rwodi mukene gimiyo dok gitye ma wan obedo ka bole ne, a, man ko calo pa luloka, oo ko man calo pa anga, gini joni cani gigwoko ba. Ma ka wun wucito kare ki kare ka nino oromo, kucur labolo, ko en e dyel, ko en e gin ango, jami makwo en aye kitero ki Rwot. Ineno? Nyo calo murangagi, nyig yatgi ki ngo, meno jami ma kitero. Ento wan i Acholi, ka kwene mono ma nino mo ni kaka moni gitye ka mol ni ruk ki ruk ki ruk ni, A man kono, ni man joni tin gicito ka limo rwotgi. kor wek ki kwaro acoli rwot gi me dog ot gi moni nyo calo me pa lwoyi pa juli ka eni otimme awene ci omyero pe ki wek jami ni eno niye wi ker kwaro ker kwaro tye ka ripo wi dano kero ne bene tye me timo jami mukene ento kero ne bene pe bene i kom jami mukene en oweko ka an amito timo kit gin mo omyero akube ki rwot moni me dog kaka moni pe aromo kalo wiye ko Macalo lok me koro majongi, wun wungeyo an atiyo ki rwodi ma i Agago ki i Orom kwica ma lok oa ki bot Rwot Faustino Woo ki Wel ka obino bota ka an acako doka iye, kadi bed lutela mukene, won kom adek me i Orom ki ki won kom pa won kom wegi kom adek ma tye i Agago ka ma peko tye iye-ni gigoyo cim nyo gubedo agoyo cim atika peko ango ma tye. Man calo en man pa koromojong eni gine man pa jo man me giyilo dano ma gua ki i Sudan-ni, omyero bene atim kit eno. Omyero awok ki bot rwodini eno ni, Lok ma gin gikatti kwede nyo miti pa dano ma kuno-ni, en aye omyero an awiny ka an atii kwede. An pe aromo wek aa tin dong an amoko dong doka dong eno. Ci, Ker man tye ki twerone kacel acel, ma ka Rwot ma pe owea an dong, an dong ka abedo dong Anyongo gire adok mega-ni keken, bene twero timme keken kit en. Ma en aye ka ngat anongo onongo ni man me ker kwaro culi ni yelo wiye, ci en dok nyongo gire dog mege. Ci dong en aye dong otam pire kene ni, An mono aculi-ni ki kerna ni mono atye ka timo ngo ki aculi? Ci omyero wan obed kacel kede bed kit eno no ni Rwot man twero bedo i dog ote. Pien wan acoli, wan omyero wabed kacel. Myero bene watim jamiwa kacel. Kadi jami mukene kitimo pat pat ento pire tek ni wan acoli kong wi ati kong wanene kong macalo wan acoli. Wek wati jami mupore ki lwak. Wek wanyutu yo ki lwak ka mugeno myero gin gukwany. Pien wi lobo komede dong tye ka ribbe oko. Ngec dong komede dakika acel, ngec ma i kit gum kany, nongo ocito oo dong wa i China. Dakika acel bene nongo pe oo. Ci, ma wi lobo tye ka ribbe-ni, tye ka ribbe ki jami mapol, mabeco ki maraco bene. Ci omyero wan bene wabed acel me ciro bene jami maraco ma koni bino, pien mukene pe wabiromo bedo ki kero me gengone. Kite komedi dong, lok man me kikato kwede yamo i cim nyo i gino mo keken, komedi pe waromo gengo gino mo iye. Ngat man loko gin ma iye mito, mako twone ki ka ma iye mito, coyo gin ma iye mito, ci ka dong ocwalo, cwalo bene pokke ko ka mo keken. Ma ka pe jo ma en loyo en dul mogo matino tino aye gubedo ka neno ne ni gin eni raco myero pe okati ka maleng ci en lok mingi eni bedo mere ka nya mere kit eno ci tic pa wan weng i aculi kany tye madit dok tye matek. ma omyero waoyo weng malo wanenu ni watiyo jami mupore, pe wabedo ka timo jami ma dwoko wa cen, pe wabedo ka timo jami ma lelo cwinywa woko, ma kelo apokapoka, pe wabed ka timo wunu jami ma weko kaka mukene nyero wan, pe wabed ka timo jami ma weko kaka mukene neno ni wan konywa pe wagoro. Kite-gu omede balalo gudonyo yaka i kinwa kany-ni. pienne gubino gudonyo i kinwa kany, guniang oko mot ni, Ngom eno giwaye ni, Twerone tye bot rwodi-ni, rwodi-ni bene ngat a paro pigi pe, nyingi bene pe winye, bene pe kiloko pigi. Pien ni, ka in itye ki cente mere keken, cit mere ka ma ngom tye iye, ci in iwilo mere ci idwogo mere. Ci bene ia bene igwaro gin mo keken ma in imito, ci icito bene ka bedo kwede iye i kin gang kunnu. Ci man lok ma an atamo ni abin kit gum tyen, Pe abino ka loko lok me pyem ki ngati, ento atamo ni alok lok ma konyo acwili tutwal. Kun i ngeye angeyo ni dano nongo gitye ki cwiny mapol me winyo gin ango ma tye ka timme i ker kwaro acwili, kor obibedo nining? Awinyo ni gin jo mukene be gitye ene radio gi radio moni ma tip adongo tin eh, koni nongo gin be gitye ka loko lok gi mukene ci wun lwak aye wupoki lok mene ma tero wu anyim ki lok mene ma dwalo tyen wu ki lok mene ma dwoko wu angec. Kit ma an awaco an pe atye ka pyem ki ngati mo eh, eh, lwak lok ma tye ka time marac apira apira ki jami mukene ni an aketo mere mega i cing lacwec. ki mukene adyero bot kwerina, ni gin aye myero gukony an, gin aye myero gutel an, ki lwak ma gitamo ni jami ma an atimo ber nyo bedona larirwidi ber. Uh, en aye an alego mere ni kileg pira wek jami ma tye ka timme-ni yamone okati, amedde mere ki jami mukene, Lubanga bene okonya anong kit yo mo mukene dok manyen I kom peko en ma tye ka mako acwili-ni, anong kaka mo ma an aromo keto iye cinga ma romo kelo alokaloka. Jami mukene ma dong pe dong mako lokki ento mako lok pa acwili bene, pien aneno dano maro tutwal, en aye lok me odilo ma tin jowa gitye ka tuko i Ntungamo ca.

Ci amito wecciwu ni, pol jami ma obedo ka timme kunnu-ni nongo pe tye ki ngeca dok bene pe onongo tye ki cwakke. Onongo wan gin ma an angeyo ni watimo maber en aye me jolo bac caa-ni, ma bac-ci bene bedo i ker kor aracoli, ni pi gwokone keken, pe ni an atiyo kwede. Bac-ci cung kenyo wa lutino bene pe tuk i kome, pienni ka ma kiketo ki iye-ni ka ma pe lutino tuko iye.

ma dong en kwone orweny, acimo dok komedi Jeneral otema, ma ka karene biromo ka an bene pud atye ci dok abineno nga mukene ma romo cung. Pien joni eni myero obed jo ma badgi lac dok badgi pek, pienni jami mukene ma omyero nongo mito kony nongo tye. Ci an mitine ni an arwatte ki luloc en me Fufa Drame wek jami mukene ma tye ka timme maraco-ni A Kiywea oko, pien lokke dong omako koma kono an abedo ma ratar ni aa pe ange lokke mo gin i gire wegi ne gitye iye ni. Ki tung cel kare kitye ka jenge ni ee man dano mua ki i ker kwaro. Ci ka dong kilwongo nying ker kwaro nongo dong an nongo atye iye. Ma bene pe akwero ka bal mutimme iye kunnu kadi bed pe atye ka pe angeyo ci dong myero wunenu yo me yubbe ne wunu kacel wek ee lok me purfa drammi. Okel deyo ki alokaloka ma mitte botwa kany. Ce lok mukene ma dong aloko pe, an apwoyo wun me winyo an. An alego ni Lubanga ogwok wun ducu ka karene biromo, ci wabinen wunu i kabedo mukene mapat pat. Kong kumeno wunu.